Wel helo bawb a chroeso i fideo da ni wedi gynhyrchu um, ar eich cyfer chi cyn bod chi'n dod nôl at ni uh, dydd llun. Da ni yn edrych ymlaen yn fawr at um, eich croesawu chi nôl i'r ysgol a dyn ni'n falch iawn bod chi yn cael y cyfle i ddod nôl i'r ysgol cyn diwedd y tymor. Mae'r ysgol yn mynd i chydig ei edrych a chydig bach yn wahanol um, i'r tro diwetha oeddech chi yma. Ond er bod yr ysgol yn edrych ychydig yn wahanol, cofiwch mae'r un ydyn ni fel athrawon am bod ni yma trwy'r adeg i helpu chi ac eich cynorthwyo chi dros yr wythnos yn nesaf. Yn y fideo yma, mi fyddwn ni jyst yn dangos un neu ddau o bethau i chi o ran y newidiadau sydd 'na yn yr ysgol. A falle y gwelwch chi tu ôl i mi rai o'r sticeri um, fydd yna sydd yn mynd i'ch cynorthwyo chi ar gyfer y gwahanol rannau o'r ysgol.
O bosib, bydd rai ohonoch chi yn poeni am ddod yn ôl i'r ysgol ac mae hynny yn hollol ddealladwy. Mae cyfle cyn i chi ddod i e-bostio eich pennaeth cynnydd a lles i ofyn am gyngor a chymorth ganddyn nhw. Gallwch hefyd decstio Health Chat i siarad gyda y nyrsys ysgol a gallwch fynd at gwefan Make neu gwefan Young Minds er mwyn cael cefnogaeth yn fan. Sut fydd yr ysgol yn edrych pan ydych chi'n cyrraedd tu mewn i'r iard? Wel, wrth pob mynedfa pan fod chi'n cyrraedd yn y bore, Fe fyddwch chi yn aros wrth fynedfa penodol ar gyfer dod mewn i'r ysgol, fe fy- mae 'na sticeri penodol yn eich helpu chi i ddangos beth yw dwy fetr, a mae'n bwysig eich bod chi'n aros dwy fetr uh, oddi wrth eich gilydd trwy gydol y diwrnod. A wedyn, unwaith ydych chi fewn uh, yn yr ysgol yn y bore, yn cael eich eich gyrru i'r tŷ bach i olchi'ch dwylo, gan unwaith ato fod golchi dwylo yn rhywbeth hynod hynod o bwysig yn ystod y cyfnod y byddwch chi yn yr ysgol. Dylech olchi eich dwylo pan yn dod mewn i'r adeilad a phan dych chi'n gadael. Dylech olchi eich dwylo cyn mynd i fwyta bwyd a dylech olchi eich dwylo pan ych chi'n dod yn ôl mewn i'r adeilad ar ôl bod allan yn ystod amser egwyl neu amser cinio. Dylech olchi eich dwylo am ugain eiliad a dylech chi ddefnyddio sebon a dŵr cynnes uh, neu hylif golchi dwylo yn fan hyn. Fe welwch chi hylif golchi dwylo mewn mannau gwahanol rownd yr ysgol.
Dim ond dau ohonoch chi sydd yn gallu bod yn y tu bach ar unwaith. Mae hynna'n golygu bod yna system giwio um, ar gyfer y tai bach. Mae yna system un fewn, un allan hefyd ar gyfer y tai bach. A fe welwch chi tu ôl i mi, ar y llawr, fe welwch chi eto rai o'r sticeri fydd yn eich cynorthwyo i sicrhau bod chi'n ciwio yn y lle cywir. Cofiwch ddefnyddio'r arwyddion sydd ar y llawr o amgylch yr ysgol ym mhob man, er wedi dweud hynny mae ambell un ar wal, ond dilynwch yr arwyddion a bydd hynny'n sicrhau nad ewch chi ar goll. Mae yna saethau yn dweud ble ydych chi'n gallu mynd, mae yna arwyddion dymunediad yn dweud ble ydych chi ddim yn gallu mynd, mae yna arwyddion hefyd sydd yn rhoi blaenoriaeth i bobl sydd yn dod tuag atoch chi, neu'n gofyn i chi stopio i adael um, i bobl ddod. Um, mae yna hefyd arwyddion yn dweud un fewn ac un allan, uh, a'r hyn sy'n bwysig ydy bod chi'n dilyn yr hyn mae'r arwydd yn ei ddweud. Felly, dyma fi tu allan i fy stafell, ac yn aml iawn dwi angen mynd i weld Mrs Shannon. Fodd bynnag, mae yna system un ffordd nawr reit o amgylch yr ysgol, a bydd angen i bawb, athrawon a disgyblion fel ei gilydd, i, i ddilyn yr hwn. Nid ydw i'n cael mynd lawr y coridor ieithoedd modern y ffordd yma, yn system un ffordd y ffordd arall. Felly dwi angen parchu rheolau, dwi angen mynd lan i'r coridor Saesneg nawr, ar draws, a nôl lawr y ffordd arall er mwyn gweld Misus Shannon. Efalle bod hwn yn mynd i fod yn rhwystredig, ond mae'n wirionedd o bwysig bod ni gyd yn parchu'r rheolau ac yn eu dilyn nhw ar bob achlysur er mwyn amddiffyn ein gilydd.
Mae pob dosbarth wedi cael ei osod ble mae pob cadair ddwy fetr oddi wrth ei gilydd. Fel y gwelwch chi falle yn fan hyn, mae'r ddwy gadair yym ddwy fetr oddi wrth ei gilydd, er nad yw'r desgiau ddwy fetr oddi wrth ei gilydd. Y peth pwysig yw, pan ydych chi'n cyrraedd yr ystafell, eich bod chi felly yn eistedd ble bynnag mae'r gadair yym a nid ble o angenrheidrwydd y mae'r ddesg.
Mae'r pellter yma o ddau fetr yn mynd i fod yn wirioneddol bwysig wrth i ni ddychwelyd i'r ysgol, boed y mewn stafell ddosbarth, ar y coridor neu ar yr iard. Wrth gadw pellter o ddau fetr, rydyn ni'n lleihau lledaenu'r haint, boed yn wrth siarad, wrth beswch, wrth disian ac yn y blaen. Felly mae'n bwysig bod ni'n cadw'r pellter yma ar bob achlysur. Achos cofiwch, yng Nghymru, mae'r pellter o ddau fetr dal yn cyfri. Mae'r newid i un metr sydd i ddod ar gyfer Lloegr yn unig.
Mae'r Llywodraeth yn argymell ein bod ni'n golchi'n dillad ar ôl bod mewn cysylltiad cymdeithasol gyda bobl eraill. Mae hefyd yn bosib bod nifer ohonoch chi wedi tyfu allan o'ch gwisg ysgol yn ystod y misoedd diwethaf. Am y rhesymau hyn, ni fydd angen i chi wisgo gwisg ysgol yn ystod wythnosau olaf y tymor. Rydym yn gofyn i chi i ddod mewn dillad sydd yn addas ar gyfer yr ysgol, ond nid y wisg ysgol ei hun. Mae'n bosib i'r feirws fyw ar arwynebau gwrthrychau. Mae astudiaethau o feirysau tebyg i Covid 19 yn dangos fod y risg o ddal y feirws oddi ar arwyneb sydd wedi heintio yn lleihau llawer ar ôl gyfnod o 72 awr. Am y rheswm hwn, ni fydd yn bosib i chi rannu unrhyw offer gyda disgyblion eraill yn yr ysgol, gan gynnwys eich cadair ac eich desg.
Er mwyn lleihau ar y nifer o bobl byddwch chi mewn cysylltiad â nhw ym Mro Edern bob dydd, fe fyddwch chi'n gweithio mewn swigod bach yn ystod eich amser yma rhwng nawr a'r haf. Bydd pawb yn eich swigen yn yr un flwyddyn â chi, a fydd 'na ryw wyth neu naw disgybl yn eich swigen am y cyfnod yma. Byddwch chi'n gweithio yn yr un stafell am y tair wythnos o'r tymor sydd ar ôl. Os oes gennych symptomau Covid 19, ni ddylech ddod i'r ysgol. Dylech ddilyn canllawiau profi olrhain amddiffyn. Unwaith dych chi wedi cael prawf, os yw canlyniad y prawf yn negyddol, mae fe'n iawn i chi ddychwelyd i'r ysgol. Os yw canlyniad y prawf yn bositif, mae'n rhaid i chi barhau i hunan ynysu gartref nes bod chi dros y symptomau. Os nid yw canlyniad y prawf yn bendant, Fe fydd raid i chi drefnu prawf arall a ni fydd modd i chi ddychwelyd i'r ysgol nes bod chi wedi cael canlyniad y prawf hwnnw a fod y canlyniad yn negatif. Os ydych chi'n dangos unrhyw symptomau o Covid 19 yn ystod y dydd, mi fyddan ni yn gwneud trefniadau i chi fynd adre. Os ydych yn tisian neu peswch, dylech wneud hynny mewn i plygiad eich breich. Wrth i chi gyrraedd nôl i Fro Eden, bydd rhai ohonoch chi'n cael y cyfle i siarad Cymraeg am y tro cyntaf ers amser hir. Mae wedi bod yn ddau wyliau haf bellach o ran hyd ers i ni fod i ffwrdd o'r ysgol. A dwi'n gwybod yn iawn bod dysgu iaith yn fater o arfer Mae'n bwysig iawn bod chi'n cael cyfle i ymarfer eich iaith bob dydd os ydych chi'n parhau i fod yn rhugl ac yn hyderus. Felly wrth ddychwelyd i Fro Eden, bydd cyfle i chi nawr siarad Cymraeg drwy'r dydd a bydd yna lawer o weithgareddau llafar i chi mewn grwpiau bach er mwyn dod nôl i'r arfer o siarad Cymraeg. Wrth gwrs, adref efallai bod chi wedi bod yn cael cyfle i siarad gyda brodyr a chwiorydd, Efallai gyda un o'ch rhieni. Hefyd, mae'n bwysig wrth gwrs i glywed Cymraeg yn aml wrth wylio S4C a defnyddio bob cyfle i glywed eich Cymraeg yn y cartref.
Croeso nôl.